SMK kena sibu Vanessa di sia meda ti Daniel nya. Amelia pun meda. Nuan ke nemu iya ka ke nuan di sia. Vanessa amai Daniel ka ke nuan di sia semua empai ka begulai enggau nuan ja. Amelia pun, enti nuan nadai pechaya tau nuan nanya enggai iya kediri empu. Uji nuan betemu enggau Daniel ti ira meh utai ti padah sida iya ngagai nuan di sia. Baka tau cherita iya ke bendar amai. Daniel. ka kaku laban iya enggai begulai enggau Vinisa sama mega Amelia ti ne nenek ka ke nuan iya amai ti ne sama pagi ngagai nuan disia ti ira disia menda Daniel ka kitu aram kitai lari ari diatu au aku ke lari ari Daniel diatu Daniel. Ai Lisia, sulu ati aku sayau, nama meda aku aku lalu lari baka ke bisi penyaleh aja. Nisa pan ketawa awak tekikikikikikikah aja lebuh sida ketegal ati meran mai ruan enti ke cemburu amai. Hahaha sepi seh nuan deh neh. Baru aku puas ati deh tu nadai pengawa ka pepangan mai sekula udah Nya ka SPM agi. Ni siapa enti nya anang ka menda aku diatu manah gin wan sembiang pedalun dewan dia. Ti. Anang munyi baka nya ngagai deh nya tadi. Ti nuan ka jaku meh deh nya bejaku manah agi ti ra deh nya. Udah ngasuh aku malu ja ke sekula tadi dinga jaku sida Vincent Amelia iya ka kaku, ka kaku nemu ti. Ti ra aku ninga jaku nuan baka munyi pangan ende ja Ti rapet nya aku bisi ku buah bejaku pengena ti orang laki ensiban ati nadai agi berenungu kitai indu. Chunto aku ka ke nuan deh ne. Nama saut iya kapa aku ka bisi indu diatu nadai guna guna guna sekali. Deh ne bisi ulih aku duduk sepiak deh Siapan nya apu siga amai nuan kristian ulih aku nyadi pangan nuan kristian ke sulu anang baka nya ba jaku ngau aku aku ke malu amai aku ke ninga jaku nuan sulu ak nise aku tau pangan inde kristian I love you sulu pagila tua dudok berimbai baru nise au au maioh nuan sulu ati ku terima kasih sulu ti nelpon nya. Meng, aku bisi adeh ungkup nuan sapa enggau pangan aku nyin. Pia Christian anak meh nya pangan iya. Meng udah udah bula ke janji enggau aku diatu. Sanggup ngaga aku ulah baka tu. Aku chukup pedih ati ketegal selalu bula ke janji. Tira, Meng, aku bisi meda Daniel ka deh? Iya meda deh enggau Kristiano lalu pansut ari Deon tutup niritik ai niritik mimit ai mata laban iya pedih ati lalu pulai ke rumah iya ka deh Daniel. Amai ti Tira, Amai Meng, nadai ku bela ke nuan diatu. Dini Daniel udah pulai pegila deh betemu Daniel. Jam enam setengah pagi bisi. Dini anang guai sulu. Bisi aku madah ke ngagai nuan. Tira pan lari enda ti. Lari dini amang. Keti keti tu tira. Nadai ku nemu mang. Orang ke pedi ati sigi baka nya. Wilma ti nah. Aaha Daniel perasan ku mbai gamal e sigat Aaha Daniel perasan ku mbai gamal e sigat Amai pecermin mata celum Susan ketawa pan Nama aja anak cikgu tang nadai pa nadai bisi pemandai sekula Sapa orang indu ke nuan Daniel. Ti Vian, Ha ha gamal aja ukai sigat. Amai meh mesti pangan bukai nama iya Kristian. Ha ha ha ha. Gilbert, Nama ngagai Daniel bacha bup enda enda lama ka proses semina ti. Enti kitai nadai lulus kati kitai ka ulih makai agi bini kitai enggau anak jemeh ila. Inu nadai beguna ka laki nadai pandai. Gil. Gibran, Au nih nih aku nemu jaku nuan laban nuan agi peda ti menda meng mesti pangan bukai baka baka kemari. Rusun lapan belas, Ken, Lucy dini nesen? Lucy pan nyaut, Bisi nesen iya ba dapur menua ngaga pemakai laban iya ka muka kedai ditu. Nesen bisi Ken ka betemu ngan nuan. Nisa anang bula ka ko dei lusi ke enda parai. Lusi amai ke ken agi idup. Enti nuan lusi bula ka ko, aku ka ngasu dei lusi ngaga pemakai. Ken nesen nama berita lama amai nadai betemu nuan nesen. Hei. Kumbai aku udah parai nuan ken nemu ngambi nuan datai kitu baru ken lutut jesika nemu aku nga gawa pa miri sarawak menu gawa pa miri sarawak seh pen nih melu nuan gawa deh aku gawa pa siti opis besai pa miri ini pen belia uji ti meda sepa beranak nisen okay nya ken ka duduk pa kedai dia. Aram mansang ngagai kedai deh nah. Telia. Au aram mansang ngagai kedai deh tu. Bisi. Kian nguji menda belakang nek. Kena Delia. Pesen. Amai Delia nak. Delia. Kian ukai nuan deh parai. Au nuan ukai deh parai deh kian. Eii kita tu aku bedau parai aku enggai madah ngai nuan aba aku gawa pebei miri ketegal aku madah ngai nuan awak ka aku nemu kati peh nyau nuan belia ngagai aku lama tu ina ti baka naan ulah. Nadai menungku kami ke hirau manggang bisi abih ke rumah panjai nyabek manggang dinga Dahlia nyebut nama nuan ke udah parai laban galap sekula ngan dek ke sama sekelas enggau Dahlia ke au ngini enggau Dahlia dek. Ke sulu sanggup nuan bulak ke aku ketegal nuan bisi pengawa ke upai miri enti aku nemu udah jadi. Udah jadi doh tua ditu, aku nyadi bini nuan nyadi laki aku. Kan. Deh neh Dahlia pun. Sulu anak kena betul ti sika enggau usi pan nemu aku tu bedau parai. Anang ngagak mua ringat sehari tu pengadah nuan mesti pak itu ken pengadah Dahlia sehari tu. Selamat hari pengadah ngagai nuan Dahlia. Polis, inspektor, sarjan. Inspektor Wilson, minta ampun kami ketegal ngachau ari manah seduai ti ngintu ari pengendar nuan Delia. Kami datai bisi utai ke madah ngagai Ken ketegal penusah angus kedai makai lama Ken. Kami udah mujur nangkap tiga orang jai, siku indu dua iku laki. Nama sida Rina, Jeffrey, Kerunang tu aja kami ke mandai diatu enggau tu kami meri selamat ari pengelda ngagai siku indu dara Baja Dahlia harap panjai umur datai ke tuai ila. Ish amai bangka sida udah tu deh sama sekula enggau aku sanggup sida tunu kedai aku ngagai guna Lina Jefri Gerunang. Kapa kenu udah nyadi awak ke cerita lama nuan enda bisi kedai baru diatu. Ken amai jaku nuan nisen aku udah bisi kedai baru diatu. Nisen manah meh nya ti nuan udah bejaku baka nya. Ken pegila aku ka pulai ke rong panjai ke julan sibu. Andai andai orang nulung buka kedai ken pegila aku madah ngagai usi seraya nulung aku terima kasih ken ken sama sama nesen rumah panjai ti julau sibu nesen hello apai bisi hello apai aku bisi bisi pulai ke rumah panjai pegila apai nesen bisi kami bisi bisi kita pulai ke rumah panjai pegila Dini indai dato apai Nusun indai nuan agi ngandung ke baju ngena bulai pegila ke rumah panjai sulu nama sulu nama to anak nuan telefon ke penau nuan indai nana. Nusun. Sapa sulu anak nuan. Nama pen nesen jamban. Nemu nemu anak nuan anak au jamban sulu aku ina nesen elo nesen nadai ninga berita nuan nya aku pulai ke rumah panjai pa julas sibu legi.

Meh enda datai nesen. Aku datai pa rumah panjai jam lima lemai agi ndai enda nesen jam empat agi au nesen kitai bisi pengawa pa rumah panjai deka ti ngintu lemai legi mua penudi penudi SMK keno seribu dua ribu enam belas. Gereja Kristian sulu nuan ke nyamu ulai jadi ni taun baru ila. Au sulu aku bisi pa pa dini nuan belajar. Aku ke nyambung belajar pa UiTM Kuching diri dia empu meh. Bisi Gabriel dini Daniel. Gabriel dini udah pulai dulu ke rumah dulu. Bisi di Gabriel nyambung pa ni. Aku nemu belajar ATM Kuching sama enggau Christian. Meh endai peda nih nyambung belajar. Aku ka nyambung belajar ba ACADE Kuching Sarawak. Nuan ka nyambung belajar ba International College of Aviation Technology Sarawak tok ke ACADE Kuching. Au ACADE Kuching meh Sarawak sama sama enggau Daniel nyambung belajar ba ACADE dia iya. Nemu aku nadai nemu pan. Enti aja, enti nuan meng meda dinga ari jawa. Nadai iya nemu. Nuan nyambung belajar pai ka Kuching.